Mbola tsara atsika jiaby malagasy iray manontolo. Za Bouchirany artiste malagasy mipetraka eto en France. Andeha hiresaka aminareo eto mikasiky corona virus. Fa maro raha mandalo en tant que artiste donc mbô tiako mandefa message hely amin'ny vahoaka malagasy. Donc raha mandalo zo io fa haintsika fa Atsika zao agnatin'ny la guerre, agnatin'ny la guerre contre fahavalo tsy hita maso, fahavalo tsy hita maso ty tsy ino fa corona virus, donc raha fahaitsika rango rango voalohany zegny mila manasa tagnana, mila misy distance, raha karakaraha zegny. Za ndraiky tiako hikoragna eto zegny ataoko lalilaliy ny koragna zegny mikasiky geste barrière zegny, donc geste barrière raha tokony atao zegny hitako déjà mila manasa tagnana araka volagnintsika zegny, tagnana tsy maintsy sasagna isan'andro, geste distance, distanciation tsy maintsy atao. Le masque tsy maintsy atao, fa za ndraiky angala amin'ny détail, za tiako hiditra amin'ny détail karaha io haizantsika tsara be ko mi controler fahavalontsika ty parce que corona virus ty adversaire maventy izy ty, izy ty fahavalo sady tsy hita maso, donc izy koa zegny tsy haintsika mi controler.

Voto ny tananantsika mipetapetaka partout virus o fa partout partout fa tsy hay e misy izy fotony tsy hita maso mety mipetrapetraka partout e raha tsara haintsika fa varavarana ny corona virus miditra am hentsika tsy boaka am tagnana tagnana mangala izy fa varavarana miditra am hentsika tsy tagnana Varavaranganany, masotsika, oronotsika, ndraiky vavatsika. Zegny varavaranganany. Donc tagnanatsika koa vitantsika mi controler izy tsy andeha misaora. Donc déjà atsika efa vita mi protège une partie zegny. Zegny voalohany. Faharoe, distance. Fôtony n'inona ve ny distance? Bôka amin'ny pitipitiky

donc tsaratsara aminah ny meme mandeha jusqu'à deux mètres any Amerique izy eo fa magnano un mètre quatre vingt donc tsaratsara meme antsika magnano deux mètres trois mètres lavitry atao maximum ça c'est important parce que mbola misy olo tsy magnano masque mandeha. na izy milomay magnano sport raha jiaby zegny fôtony plus tout anao kô surtout anao kô magnano sport zegny anao tsy magnano masque ranivognao mitilitiligny donc c'est c'est encore un peu plus dangereux donc zegny avy eo le distance zegny bôka amin'ny éviter-gna zegny le ranivo mipitipitiky eo anzegny zegny Atsika miditra amin'ny masque. Zay maro, maro gasy magnaraka vaovao an-tsary avy ana Madagascar donc hitanay eto zegny vaovao maro maro hita hita mandeha ao tsy mahandro masque mandeha ou bien misy masque zegny atao masque taratasy aby regny. mipetraka après deux jours trois jours mipetraka fo ke tsara raha haintsika masque taratasy maximum izy mipetaka am sora apetaka am sora cinq heures de temps maximum misy magnano zao jusque la journée toute la journée mbola ndesina am tragno koa misy sasany mbola manasa tara- masque taratasy igny ataony koa marais dangereux. Masque vita amin'ny lamba izy mety atao tout le temps tout le temps fa izy koa fa mody an-trano zegny fa direct sasagna izy atapy repasegna am fer repase. Resy fa maika izy repasser en fer à repasser karaha io izy hafaka tsara anle microbe. Haiko haiko fa maro fa maromaro olo mahay karakory atao magnano masque et cetera fa mivolagna fo an-tegna fôtony mety misy tsy mahay mety misy tsy maharaka tsy magnaraka vaovao mety misy zegny tsy mijerijery raha et donc tsara partagena Maximum video ty avitagna olo jiaby mahay magnaraka karakôry atô detail par detail iprotegegna atsika aminy coronavirus ty am masque za zo io misy masque ty masque ty masque lamba vita am lamba donc

Masikinao fa tsy mety ampiasaigna fotony ny microbe mipetaka amin'ny masikinao surtout amin'ny partie amin'ny surface andeha anaovanao izy amin'ny soranao donc tsara haintsika fa masque izy koa tsy mety samborigna amin'ny tagnana eto amin'ny vatagna nany izy koa mandrasa masque mandrasa masque alaigna izy amin'ny tadiny amin'ny elastique amiagna vahoaka amin'ny elastikinazy fa tsy samborigny amin'ny vatany na anao magnano gant, gant anao koa magnano gant tsa hoe anao magnano gant anao madio, gant anao anao koa fa mitosy raha, gant anao fa maloto donc tsara masikinao Mila protégena fa izy koa tsy protégé nao ça sert à rien anao magnano masque izy koa misy microbe agnatiny ato, misy virus agnaty ato, anao magnano masque virus alehanao directement amin'ny sôranao, donc zegny raha tsara haintsika fagnanaovagna masque mila mitandrigny, efa vita mody an-tragno.

kanefa ny zavatra ty porter ny virus porter ny microbe tsy ino zo fa telephone portable telephone portable tsika ty telephone portable ty mitondra virus izy hitantsika aty, porteur an'ny virus izy hitantsika aty, mikrôby jiaby, antsika zao miboaka an-tany mandeha surface teritery, mizaha facebook, mitelefaony. manambosambotro rano tany aigny mipody koa manambotro telephone ty ty porteur ty tandremo ndraiky telephone ino hevitra aminany ty azaveko aminareo anao izy koa nampiasa telephone antany aigny andeha hanasa tagnana vita sasa tagnana nanambotro telephone nao Tahanao aho fa avy voatosin'ny fa avy voatosin'ny virus, izy koa misy virus téléphone-nao ou bien misy microbe. Donc sa- zay mila di- mila dinihagna tsara, izy koa fa mody havy agnaty tragno, téléphone koa mila sasagna. Karakory atao manasa téléphone? Alors, manasa téléphone c'est très simple. Morceau, morceau ny mouchoir, taratasy, mangala.

ataoko amin'ny mosoara taratasy eto ny gel za avy any tragno tandremo rehefa avy any tragno alaiko sasako amin'ny surface telephone-nakà partout partout sasako amin'ny surface. Surface ny telephone ka adosiko microbe jiaby raha jiaby adosiko voilà madio apetrako en coin ary Eo za manasa tagnana koa, eo za magnadoso raha jiaby, kiraronakà, za misy koa mety miseky miseky, au moins anao havy amin'ny tragnonao, amin'ny confinement an-tragnonao, telefaoninao madio, rahanao jiaby madio, eo anao mahavita mihina, mangala raha, mety anao koa te hihina raha, anao mahavita mihina, au moins anao fa madio. Zegny.

Mangala le temps tsara be kin za, izy koa zegny nao misy savon ataonao savon, fa raiky ty gel zegny bon za magnano am gel, alà ataonao igny, frotegna tsara tagnana, frotegna tsara tondro, jiaby igny frotegna tsara, tournegna tsara izy, hein vita. Voilà. Tu prends bien ton temps, 30 secondes, même jusqu'à une minute, après sasanao tagnanao. Vita. Barrière zegny, zegny geste barrière. Euh, faharoe koa protection, mila protéger-tsika zegny olobentsika, olo fa misy taogno. Rohy fragile, olo misy misy aretigny lalandava comme aretigny chronique aby regny, regny fragile, olo misy asthme, misy hypertension, misy problème cardiaque, jiaby regny mila misy diabète, jiaby regny mila protegena, mila mitandrigna am regny fa izy koa zegny tratry ny aretigny io Tegna manahiragna, manahiragna, olobe à partir en soixante ans manonga mila mitandrigny fôtony fa vulnerable be zegny olo fa à partir en soixante ans manonga zegny mila protegena tsara donc raha jiaby zegny mila ambara olobe maro olobe tsika tsy mizaha tele maro olobe tsika tsy mizaha facebook donc anjaratsika mandeha mandeha magnambara rô zegny zegny zegny raha tokony atao zegny raha tokony atao. Faharoe fahatelo anzegny atsika hidrika amin'ny karakôry zegny ataontsika mi fortifier tsika corps tsika an, donc le système immunitaire tsika zegny mila mila atao fantatra, alors za ndraiky za raha ampiasaiko zegny.